Un amontanhatge anime! Comes estonant! E òc, aquò se debanè en junh de 2016. La manifestacion fuguè prepausada per les associacions Le Cheval du Clapas e lo Comité de Garrigues Nòrd.

Je ne sais rien. Per ieu belèu sei vengut retrobar mon infança, quand t'ère pequenet-pequenou, ei conegut los pastres que passavon dins lo vilatge de Mosgran, ancò mai d'uèi me rapèle las istòrias que me contava ma gran quand lo tropèl de Fedor passava. E me disiá, Peiró, vejo los fidos, regardo, vòm montar e escuto los sonaios, e que vòm de que dison los sonaios. E ieu sabió pas, escutave la mamé e me digué, Cantes coma aquò, las sonaio fon monton, monton, monton, monton. E après, quand fou tornar ai vilagi, Es pas luènh mochan. Lo sonairon dire dabaran, dabaran, dabaran, e alòr me sovene d'aquò.
Soi en retrèta e ai lo passiu de clochas e monte ni soude ni repara, mete lo. Lo botal e tot aquò. Aquò qu'ei lo pas, lo poropièr del berjat, que lo poropièr del berger e qu'au lieu qu'aguèsse lo, que se gèsse un boès per pas, qu'un tonambo per pas prene lo fudro.

Coi lo sac del pastre, aquò. Cos en cuèr cò per permetre son monjar. L'abiassa. L'abiassa, per mete l'abiassa. E e aqui que las poachas que son sus costat, o qu'èra per mete lo medicament per sonhar lei fedas. Aquò, tot aquò. Metiou un pauc de gresil dins un pichò bidon, dins una pichòta botelha, o de d'òli de cade. Aquò coi de colas per mete a las esquilhas, aquò. per, pel, pel topèr aquò. Aquò. E aquí i a una clòcha qu'es un pòu especiala, cos una clòcha per méter os anc, que que que los an po o còp dins l'ASBN portava lo bordar per per li per anar a la montanha a l'estiva Per anar a l'estiboco. Aquò coi de tondusas per tondre lei fedas aquò coi de tondusas per tondre lei fedas aquò e aquò tanben òm pò raissar lo moton e tondre lei fedas e quò que s'apèla de sisèu aquò e vòla vedetz aqueles coi coi de justissas que coi lo pubièlh aquò vedetz. Voilà, coco lo plus biel cos per ton de l'ai fait, que si ton jòc il le tens, o per ressar le l'ai fait o los onièls, se sirvió de cò.
Elie Recolin faguèt una demostracion de tondeson a l'anciana qu'atrevèt lo monde dens aqueste obre tecnico.
Coco e lo bidon de lach que que que servió per per canta qu'èra canta aviá molhut lo ifedo metión lo lach dins lei bidons E lo lendeman s'i portava lo loctor a l'orolocherier per far lo fromatge, que de bidon. Per lo transhumence, quand lei fedas partisson d'un endrech a l'autre, perque lo transhumence, coi lors clapas aquò, e aquò que las pichotas esquilas quand lei fedas sud dins lo stucon, que meto de pichotas esquilas per que las fedas poisson manjar e au mens quand es ensemble amb lei sonalhas si retròbo lei fedas quand si perdudas si retròbo e aquí i a un parelh de de de cosí un parelh d'esclopetas que los pastres metió quand quand metió au cò dins la bergeriá Per pas me usar lu solies pas que lo migu lo fen de de feda ti mangio mangio lu solies e me ceu des des esclopetas per pas per per economizar lu solies me ceu aquò. Coi la las clòpas pro las esquilas provençalas qu'os parli mèm es colasses su parron su su su ovara voilà coi des las esquilas per aquò. Au còc de clòches de per permetre per far per far la draia tot aquelas clòches que le redondas aquí coi coi de sonau quò s'apèla de sonaus aquò s'apèla de sonau alò aquí vò vos fai aver un mossèl de bois que au còc au service voilà per traire lei fèdas dins lo temps voilà aviá lei fèdas passava e quò quò quò çò s'apèla un ò un ò un òrcèl en portués

Lo capo del pasteco, qu'es lo capo que servís quand plòu o quand fa freg. Los paste avió o còl ibèrt per per agradar lei fèdas per agradar lei fèdas que veja que i a coi no capo e e coi coi coi coi de la bascio e o cò coi de co co coi lo morrego co co s'apèla co così no morrego co co s'apèla così no morrego co e mbo co a a chi canta da cò sul ischino a spa freccia mbo co. As pas fech. E de qu'a quò pèsa?
Ah, bo, aquò jo no cre, deu, deu, deu far au, au pi, au pi pres, 12 o 15 quilòs. Oi. E quand èm olhada, fò lo doble. Fò lo doble. E alora, qui vos, avètz una, una gròssa clòcha, Quela gròssa clòcha quò's permete en Provença mete ua còi buch. Quela gròssa clòcha, ves? Quò servís per aquò. Aquò quò's una clòcha de vaca, permete a lei vacas aquò. E quò's un golièz en boès. Pas que dins los Pirenèi me tròb pas que de me topar de culhas en cua, me tròb pas que de culhas en boès. Per méter aquò. Per méter a lei vacas de cosa en be en be de de cheinos e co coi mortelat tot aquò, los onèus cos tot mortelat aquò, veses? De clòcha coma aquò n'i veses pas gaire aquí dins lo país. Son bèlas aquelas còchas! Dins l'otèl lo monde trabalhavo pas mai de tròttols, trabalhavo mai de biòu e alòra sa pèra de biòu, ò biòu, Duos cloches e de placos e toujours veges que si me tio com o còl ei ba ei biòus o cò voilà o cò que si vei pas pus o cò veses cò s'encien com tot o cò com ai de senton aqueles cloches so pulidas o cò. Su facho o o binhun si fojau o binhun. I a biò quatre fons de Robinhon. E vege aquò que que las clòchas que qu'èra Volpilièra que faciá aquelas clòchas.
Pense qu'es ena façon de s'ocupar d'i tropèl qu'es anciana me qu'es encara bona d'uei. Las bèstias an besonh de trobar d'èrba fresca, un paument de calor, per ieu es aquò.
Èm un molon de gent, e me lo van d'organizar tu, motivar, aquela montanhatge de garriga a permés de faire conéisser lo pastoralisme.

Mon mot preferat, prefereria la montanha, qu'es lo michor. Lo bruch, me plai pas lo bruch. Ieu lo transhumance i ei com un còu de cur com com au plesir de les debeir de de de de feders. Aime lei feder e aime los tropèls, aime debeir lo lo los transhumenses.